Torie embaka. Aa, mbuya mono tena, mbuya mono naende, natebire tena ng'a mbu- mbuya mono naende ase ogocha ase Torie Embaka, ekero ekebuto eke tobwate special edition ya ogokwanera amang'ana 'nsoni gose enobo. Naki abanto buna abo buna gochonyorekwa ng'a eamate y'amatati, gose abanto baria babwate ohusiano mbali mbali ase ecommunity, Risango. risango, risango ri'amatati, naki bare gokonoga amang'ana abo, erinde erio twatware amasikani ase egesaku. Aa, mbuya mono, erieta na Owino Nyambane, HAC, Head of State Commendation, Culture, igo ngokwana Undalo Authority. aa ase okoigerera ekegusii chingako chiaito aa igoro y'amang'ana n'obomenyi bw'omogusii. Egento nkeri giachakire gotochanda, gose ore mwachakire koreta epakisangi bao mokare koiroka chichensii motari gokumia about the future. Lakini abagaka baito nabang'ina nabaiborie abange bakumeti buna ngokwana iga bono. Amang'ana aya. amasikani a amang'ana aye chimbu chia nsoni, yaani abanto ng'aki bare gokwanerana ekegusii giabwate amasikani a buna bono eng'omu, iso na nyoko, baiseke bamino na bande, ebinto mbireo motare gokwana. Abana ba bono bachakire kobeka keorera, bachakire gokwana ase social media eye bobe bobe ebinto orabase gotama. Ekero ore nabanto bamasikani oigwe riria oratame bobe ebinto ebi tobwenerete gwesika ekiagera omogusi iga esigete seasons chingaki chiebinto ebi nchiarenge oo osoro buna bono. Ekero abaisi baare koirwa bware kwaroka, na nebisagane biare koirwa gosaarwa, na aria amang'ana amakong'u are gokwanwa ki nime y'emeino-gete, yaani ime ye amatera, eh, agokwanerwa ime, erinde kwaigwa ekiogochoko koba Gochia bosio buna omokungu gose buna omosacha, eh, na okware koigwera esimbore oyo oyo oo, na oyo oyo oyo oo, oyo obeire momura obeire momura aa, oyo ebono mambia ebono mambia aa, oyo moise nyoka ebororo kwamorire, oyo otanya kona, yaani Amatera aya ntoche tokobeke ogotera okwo gwoka tokoanalyse oigwe buna kwabwate chinsoni naende buna kware gokokora obe omosacha eh ogotebererigwa through song. Agwo agwo agwo abang'ina mbarenge isiko bare gotera ayabo eaeeee oyee.

Seasons, seasons, time for everything, bono ekero mwachiche mokari gokwana, ntakwane, gwakorire iga, gwakorire iga, gwa, yaani ebinto gete ebikong'u korwa ase abasae, mwari gwancha morasike enobo yaito, enobo. Enchera okonoga amang'ana ao noyio ogotebereria, nenchera okomotebereria, Etware amasikani ekiagera aye enkobia aro ore noganetie oche gosikuna abana bao. Naboigo. Osoro, maambia na Tari maambia. intaneti eteri kweba. Kaa bono omochokoro oachia koigora amaye konyora naye okonya, okonyanora. okoyaatora buna atagwenereti nabo nabo nabo ogosaria legacy and we don't want that in our community igo ki tokonya koria embaka tokonya gosemani tiga tosemani ase oboronge naende ya mwarategerera rende abasae inywe you can't miss content na content tari ogokwana amang'ana amabe amatwambu amatwambu. Atabwati masikani agoturutumba egesaku, ah, nonya tibweancheti. It is good gweancha ase omonuo ase enogo yao. Kwanyumora sana. Kabisa nakoigure kabisa naende bono gaki abasae baminto inche bwe inche bwe kare content creator eh buna obi natebire ebinto mbire orakore rero bi mambibi osinywe kobirigereria nonye naye omonyene. Bono tari bwagiti ore, tari script okobwati, lakini ase okora ase obongo bwabo otagete gochaka gotoeresa buna mwachiete mogaonchorana ase gete, mwachiete mogakora gento gete, ebinto mwakorete bobisi bia nsoni, na obitumbete tiktok, okobikwana buna omonto agochi koigora esimi iga ng'a tagete korigera ebinto biaye tiktok, omanye gosangia nonya ore gwatora amang'ana atari gwatogeka, pengine are ase abanto bwamasikani, kwamanya gotwara obosooku obonene. Egento kere narentete komenta abana baminto, aba batokora gotiotereria amang'ana aya. Tiga toteebe ng'a ma rero nabwo orabe sure ng'ai ore gose ng'ai oteneine mambia, ase naro oratake nonya obokonyi bosio nini gose otake korigereria Yea, enchera ogosoa eye. omisio omonto agokane ng'a Natebe yaye. ti- buna inche tingokoentertaina ekero nkoroche korwa social media otasigeti iso, otasigeti nyoko, otasigeti sokoro yao, otasigeti eamate yaino ase ogwatoka amang'ana atakoinanetie gwatorwa. Naende twamanya gokorora iga are kogotara ase abanto obosooku obonene. Chikampani chiria chire serious, abanto mbare ba serious serious ase obogima bore, orasange tobatageti rero mambia ekero bagotaka koria ki ng'a oyo okorokwo ng'a nere obino otagete gose ngento egete ase ekampani yaito gose otagete biashara egete neba ne tenda okoria tiga ng'a toramorigereria online yaye naki are kwamanya gosange noro okoyatura aria atari gwatugeka ng'a orabe ko o associated naye.

Ah, nao yarenge special edition omwaka, notebe ng'a repercussions chinde chia abanto batateka tware chinso. Ekero otabwati amasikani naye tori gochia gwasikwa. Naki botambe ng'a tena eanche gwachwa. Ekero tore tena eanche, igo nogochaka naye. Ekero bweanchete tori gwesareri rieta. Ekero bweanchete tori kworokia. Na onye nyoko tari kobeka irinda, tori gochia gotebi banto buna tari kobeka. Igo bono tobwati masikani. Ebinto bire twakwana igoro y'okorooba gebibe ase Mr. Owino, ogateba ng'a binyare gokorwa na obobisi na ase obobisi Uganda. bw'enchera ya igoro. Neba ng'a mosacha ogo atari richera gose are are impotent. Banto mbare komanya. Oyokomanya nomoni na gete oyomo gose babere na abagaaka bete abwo ba in charge y'okorooba abanto, tari onde bwensi. Tari ng'a amang'ana akorutwa ande. Naende ekero kwagokora egento eki, nkware kogekwana ande nonyuo tinde buna gwatindire. tore goikwana ande. Nki'aria gokwanwa ekiagera ebi netanche. Tiga toesike gaki, nari torasike. Masikani namayo. Ekiagera rinde rionsi gwancha Esike osikwe. Torie embaka nakanwa gaito.